Үтүө күннэн, дьүүллүүр сүбэ уонна күрэх кыттыылаахтара! Мин бу туран Семен Руфов суруйбут хоһоонун тылларын санаан кэллим. Кини олус бэргэнник маннык эппит: «Өскө төрүт тылгы номнуоҥ, өнүйбэккэ ииниэҥ хатыаҥ, силис тардыах сиргин тумнуоҥ, симэлийэн сүтэн барыаҥ». Дьэ, ол мантан сиэттэрэн бэйэм санаабын этэргэ сананным. Саха тыла биһиги төрөөбүт төрүт тылбыт буолар. Кини биһиги ийэбит үйэтин кытта иҥэринэн улаатабыт. Хайдах курдук сылаас эйгэлээх, баай уонна дьикти тыл буоларын дьыссааттан саҕалаан ырыа, хоһоон үөрэтэн билэбит. Оскуола боругун атыылаан ааҕар буолаат, бэйэбит кинигэ ылан ааҕабыт элбэҕи билэбит. Билигин улаатан оттомуруон иһин санаатахпына, тылбыт баайа барыта фольклорга, суруйааччылар айымньыларыгар иҥэн сылдьар эбит. Мин эбэм Зинаида Афанасьевна мэлдьи остуруй ааҕан сэргэхситэрин өйдүүбүн. Оччоҕо кино сырыытын иһиттэхпинэ, ханна эрэ атын дойдуга тиксэн араас мэһэйдэри туоруурбут. Онон тыл олус күүстээх дииллэригэр мин сөбүлэһэбин. Кырдьаҕастар тылы сатаан туттубакка дьону хомотуон дииллэрин истэбин. Бэйэм сахам тылын олус диэн сөбүлүүбүн. Биһиги хос-хос эһээбит кырса сүдүөт олоҥхоһут буоларын кыра сылдьан билбитим. Итиэннэ олоҥхоһут киһи тыл маастара буоларыгар итэҕэйэбин. Итиччэ элбэх тыллаах олоҥхону өйгө тутан, этии олус улахан кыаҕы, күүстээх санааны ирдиирин олоҥхоттон быһа тардан толороору билбитим. Тыл күүһүн, саха тылын бараммат баайын, олоҥхону кытта дьүөрэлээн, хат-хат хатыылаан, өссө кэрэтик иһиллэр гына бииртэн биир субуллан тахсан иһэрин сөҕөбүн. Дьэ, ол да иһин Сергей Васильев мөҥүрүүр бөҕөтүгэр болҕомтону хатаатым. Бастан туран олоҥхоһуттар күрэхтэригэр кыттаары сэргээн аахпытым. Аны бу тэрээһин кыттаары иккиһин аахтым. Автор Айыы бухатырын тоҕо итинник ааттыырай? Оҕус мөҥүрүөн сөп. Онтон киһи оҕо бухатыр аал укмастан көрдөспүтүгэр аан алахчан хотон өлбөт мэҥэ уутун иһэрдэ. Дьэ бу баар, чахчы дьиннээх түгэн. Ийэ сирбит киһиэхэ күүс-күдэх эбэрэ кырдьык буолбаат? Мин олоҥхоҕо сөбүлээбитим олус элбэх. Саамай сүрүнэ Ньургун Боотур кыыс олоххо аналын олус диэн өйдүүр. Олоҕун да кирийбэккэ охсуһар. Кини утуйар кыыс Ньургуну харыстыыр, дьиннээх эр киһи толкуйдуур. Мантан сылтаан саха уолаттара кыыһы өрүт туохтаахпыт диэн туһунан толкуйдаатым. Олоҥхо тыла-өһө өйдөнөр, иитэр суолтата олус күүстээх. Ылан көрөҕүн биир дойдулаахпыт Тимофей Сметанин айымньыларын. Кини айылҕаттан ураты талааннаах, төрөөбүт тылын олус үчүгэйдик билэр, таптыыр киһи буоларын кини суруйбут хоһоонноро, кэпсээннэрэ көрдөрөллөр. Түмүк кэриэтэ эттэххэ, бастан туран, төрөөбүт тылын аанньа ахтыбат, таптаабат киһиттэн үтүө киһи тахсыбат. Иккиһинэн, бэйэтэ саха эрээри оҕотун нууччалыы иитэр, саҥардар киһи хайа эрэ өттүнэн дойдутун таҥнарар диэтэхпэ сыыспатым буолуо. Үсүһүнэн, саха көрдөрөр-иһитиннэрэр хампаанньатыгар төрөөбүт тыл суолтатын өйдөтөр биэриилэр элбээбиттэрэ олус үөрдэр. Аныгы сайдыынан ютубка чохоон ханаал арыллыбыта олус үчүгэй. Билигин балыстарбыт бырааттарбыт хахылыы аҥарбаттара олус кыһыылаах. Онон бу канал оннон көмөлөөх буолуо диэн эрэнэбин. Төрдүс курдук эттэххэ, силис тардыбыт сирбитин умнубакка олохсуйан, үлэлээн-хамнаан, саха муксайдарын туһугар кыһаллыахтаахпыт. Тыынар салгыммыт кэриэтэ, өтөрөөбүт тылбыт биһиэхэ өрүһүлтэ буолар күһүн өйдүөҕүҥ. Ыһыах ытык алгыһыныы, саамал кымыс ардаҕыныы, сахаҥ тыла сайыннын!